Jawaar Muhammadillee haa galatoomu. Wallaahi wallaahi. Taa'ee viidiyoo natti haasa'ee naa bilbilee. Hadaraa mucaa kana adda ofiitti taaggalaa jira yoo argaa jiru miidiyaa irratti maaltu si hanqate jedhee mallaqa hagam feeta jedhee hagam feeta hagam feeta doolaara jedhee naa erge. Jawaar gubadha warri sababa jawaartu duuba jira akkana hin dhufnu uummata sodaachisanii yoo achitti argamtan akka waan waan jawaaritti argamtaniiti isin hidhanii ni ni ni ni wallaahi doktor barnarraa dhugaa shira biraa dadhabnaan kana xaxan hin didame kunis nama jawaar bilbilee fi maal sii kenna maal si gargaara maal sii wayyaa garuu nasrii aanolee as biratti mallaqaanis waan baay'een na duuba ture haa galatoomu Eh, warri mana nyaataa addis fiichariin haa galatooman Alii Xayyib qarshii kuma dhibba torba naa kenne haa galatoomu. Bilisummaan Australia irraa miliyoona takka naa ergite akkamitti na jalaa si cinqan? Akkas jedhe inumaa admaa sitti godhani ila kinoo obboleettii qaba jedhiin jette osoo itti haasa'ee hin fixin wallahi wallahi waan salphaa miti. Oolu ka mana nyaatallee deemii kafali jette so galatatu isiin mala. Abdii Xayyib Waaqoo fi Shukrii Jamaal Muktaar Adeeroo Dinqisaa Dabalallee hundi isaanii Jarman irraa, Ameerika irraa, namoota Australia irraa dhufan maqoota kaasuu isaanii hin feene Ameerika irrallee baay'ee jira. So haa galatoomu. Eh, Jawaar Muhammad illee haa galatoomu. Wallaahi wallaahi.

Akkanaa hin dhufnu ummata sodaachisanii yoo achitti argamtan akka waan waan jawaaritti argamtaniiti isin hidhani ninininin wallaahi Doktar bar narraa dhugaa shira biraa dadhabnaan fi maal sii kenna maal si gargaara maal sii wayyaa jedhuun akkamitti hafna jedhee yoo Abdii Xayyib immoo hiriyyaa lubbuu, hiriyyaa warqii, hiriyyaa qaalii, hiriyyaa homtuu hin jijjiirre. You know, eh, Abshir. Ila. Nama baay'ee shira tate. Nama haga feemasoota Dubaay gadi qabee beeksisa hin hojjettan jechuu takkatti ga'e. Dooktar! habiibi. Rabbiin haa galatooman Alii Xayyib qarshii kuma dhibba torba naa kenne haa galatoomu Bilisummaan Australia irraa miliyoona takka naa ergite akkamitti na jalaa si cinqan akkas jedhe inumaa admaa sitti godhani ila kinoo obboleettii qaba hidhiin jette osoo itti haasayee hin fixin Wallahi wallahi waan salphaa miti. Oolu ka mana nyaatalle deemii kafali jette so galatatu isiin mala. Abdii xayyib waaqo fi shukrii jamaal muktaar adeeroo dinqisaa dabalalle hundi isaani German irraa America irraa namoota Australia irraa dhufan maqoota kaasuu isaani hin feene America irralle baay'ee jira. So haa galatooman garuu immoo ka na ajaa'ibe san hundaa bira tarree Jawaar Muhammad illee haa galatoomu. Wallaahi wallaahi taa'ee viidiyoo natti haasa'ee naa bilbilee hadaraa mucaa kana adda ofiitti haaggalaa jira yoo argaa jiru miidiyaa irratti maaltu si hanqate jedhee mallaqa hagam feeta jedhee hagam feeta hagam feeta doolaara jedhee naa erge.